Ishel i umdan ad yeɣli ma yella yuxer-d kan akka ciṭ tamuɣli-s ɣef Sidi Rebbi. Akkana maca akka ara wa Rebbi. Ihi eh, ar tazwara aṭas akkagi bɣiɣ eh, yettsemma ad ten-id-iniɣ di akkagi aṭas ixemmimen i d-ikecmen mi ar taggara d ayen i d-ifka Rebbi leɛca i deg uɛassa-agi. Mačči d ayen i xemmeɣ deg wasmi ẓriɣ belli ad d-partajiɣ akkagi lḥaǧa d watmaten-iw. tazwara bɣiɣ ad d-iniɣ d akni nekk i ḥemmleɣ la spontanéité deg l'adoration neɣ di lɛibada ilaq amdan ad yili tilqa'i ad yili d netta ur yettili ara d win ibɣan medden ad t-id-walin Gar-aneɣ llan wid ẓẓayen, llan wid xfifen, llan wid yettɛeggiḍen, llan wid yessusumen. Ṛebbi-nneɣ d Illu ixelqen, inuweɛ. Mačči d afuṭukupyur i yesɛa, a ɣ-d-yessufeɣ akkit, kifkif-a, lumeɛna mi yal yiwen deg-sen ɛziz fell-as, ifka-yas akk laṭunsyu-ines mi akken i t-ixleq. Amen? Meɛna di lɛibad n Sidi Ṛebbi, ma ulac tilelli, ur nezmir ara ad nɛabed Sidi Ṛebbi. Nekkni ur nli wara deg l'Ancien Alliance, deg Lɛahd Aqdim, lumeɛna anda ttmettaten wid ara ikecmen ar Quds l'Aqdas yettwefka-s kan i yiwen, lumeɛna nekkni akken ma nella, yeqqar-d wawal n Sidi Ṛebbi, un sacerdoce royal, meɛna-s d igelliden akkit, ad nili akk. d Yasuɛ Lmasiḥ ɣer tama tayeffust n Baba Rebbi. Di Jean 4, tessnem akk la fameuse n neɣ le fameux verset d-iqqaren atta tessaɛet tewweḍ-d d akken wid ara iɛabden Sidi Rebbi ad t-iɛabden s ṛṛuḥ akked tidet. Nniɣ-d d akken lmeɛna s tidet sans hypocrisie.

ad d-meslayeɣ ad semmiɣ i umwal-agi sin imeslayen neɣ du titre un adorateur insensé neɣ win yettɛabaden Rebbi amehbul wis snat un adorateur imprévisible win akkenni ur tettrajuḍ ara dɣa ak d-ixdem lḥaǧa netta akk-i abeddat 30 secondes uqbel win ur ara d-ixdem akken

Iqsed ad d-idiplasi large de l'Alliance ad t-id-yawi ar temdint n Dawed. Deg ubrid yeḍra-yas-d un dram, ce qu'on appelle ayen iwumi qqaren dram d'Uza neɣ tiqsiḍt n Ɛuzza anda yemmut. Dawed yeččaḥ azal n tlata waguren. Mi akken i yesla belli Rebbi iburek axxam n Ɛubid n Illu Lidumit,

La reconnaissance consiste tenaɣet aqirri neɣ asteɛref ma yella wala ma wala ara lḥaǧa ur zmireɣ ara asteɛref-a s-is donc ma la walit wallen-iw si la din ara tili la reconnaissance donc nekuni d agdud i ijerrben i d-iɛacen tiswiɛin akked lmasiḥ si pour ça on se permet ad nehder ɣef lmasiḥ

Mani yerna-d yiwet lafraz ines yani dagi don de, de Samuel 6, 21, 22. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Ad ṣubbeɣ encore aktar n wakki tenwiḍ akka kemmi. Aktar n wakki nwam akka kunwi. Je m'abaisserai pour m'humilier. Ala xatar wi tuqal maɛna d acu tettxemmim kunwi.

lḥiḍ n amezwaru i ilaq ad yerreẓ neɣ le deuxième ma akken amezwaru gar-aɣ d Sidi Rebbi asmi i ɣ-issemṣalaḥ Yasuɛ Lmasiḥ ilaq ad yerẓu nekki le moigné daxel l'adoration ur ttak ara une recette amek ara tadduriḍ Rebbi mi akken ad dduri takka s tlelli amin Donc, Daoud, d acu yeḍran, yettu iman-is, il s'oublie, il s'est oublié, yettu iman-is. I kečč, i kemm i tettuḍ iman-ik ma tɛebdeḍ Rebbi, neɣ teqqareḍ-as, voilà, ya quelqu'un dagi, yella undihin, atan Dda Mustafa dagi, ah, donc, Neɣ atan upastur-iw dagi, neɣ atan wihin. Amek, mi yali ur d-yenna. Bien sûr, ur d-qqar ara ma telliḍ deg l'étape-agi, belli euh, c'est une condamnation. Mi ẓriɣ belli tu vas la franchir, ad tɛeddiḍ ɣer tayeḍ. Mi d acu, ma teṭṭfeḍ leqsed. Amin?

aqendur-is bac ad yazzel bac ur iɣelli ara le statut insakit mi mi iwala mmi-s mebɛid ccuqen-ines iqerreb-d yuzzel-d armi-s ayen ara nexdem akk izwar-aɣ Sidi Rebbi ar ɣur-s

Ur yezmir ad ten-ikcem urgaz aẓawali, ur yezmir ad ten-ikcem an lipro neɣ win yuḍnen neɣ win ayen. Tettunefk-as kan i kra n yemdanen yesɛan ccan, ama d idrimen, ama d laṣel. Meɛna tameṭṭut telli ur tmeṭṭut akken terẓa-d tagurt. Tekcem-d ddumundi wa l'autorisation. Ur s-ten-yiwen i leɛnaya-k ma teẓreɣ sidina. Xedem-iyi-d abrid ttxil-k neɣ. Non. Terẓa limurayen, lamurayen-nni de la tradition, ayen akken i ttnulfan yimdanen, argaz tameṭṭut neɣ aṭas i yellan mačči d yiwet. Berrez-d, ur tsellem ɣef bab n uxxam, ur tsellem ɣef igad yellan yid-s, tefneqsed ar yiwen. D Lmasiḥ, gar tlemmast-nsen, teddem-d lajarit taqerɛant n leɛfar, terẓa-tt, tesneɣla-tt ɣef uqerruy-is. ulac ur yezmer ad ixem akken iman tameṭṭut agi n texdem d ayen yessewhamen akk wigaden i d-yezzin akken iɣ tessewhem imi inelmaden wida illan deg imukan iḍen andi d-qqar si une femme de mauvaise réputation amek lukan d nebi ahat atan iɛqel-itt mi inelmaden nnan-as lukan i nezniz leɛtar naf ilaq aṭas iẓawalin-a nɛiwen des fois la sagesse humaine ilaq le discernement ilaq afraz sɣur ruḥ n Rebbi akken ad tfarzeḍ d acu i yellan deg umdan ahat tikwal yecbeḥ wayen ad d-yini umdan lumeɛna mačči tujur ayen yecbeḥ ayen ad d-yini umdan d ayen i yebɣa Sidi Rebbi Lmasiḥ yenna-yas tameṭṭut-agi Tixret-as i tmeṭṭut-agi. Ala xaṭer tameṭṭut-agi ni texdem ayen akken i ilaqen ad texdem. Nettat i yesɛan lḥeqq. Aṭas tikwal ad nuḥal ligliz ad bɣuɣ ad d-iniɣ haliluya. Aṭṭal iɛakim. Bɣiɣ ad t-id-iniɣ akken ad t-id-iniɣ akken. Aṭas n watmaten beqqun ad qqimen ar lqaɛa, ad kerfen tageclirt, ad qqimen ar idyanin wiga dagi. Ad uli ki glaq ad tkerfeḍ, mačči d tageclirt-ik. Mi lusan tisprim bar, li hder idin ad kerf tageclirt zati. Ad qqimeɣ. Aci, ur tuqaɛac ad diniḍ kečč a gma. Nekini ufiɣ rraḥa-w deg Umeɣlal. Ufiɣ rraḥa-w mi akken i xedmeɣ akkenni nekni ur d-nettusawel ara ass-agi-nni am akken i d-yettusawel wegdud aqdim anida d flan d arraw n Haṛun ara ixedmen ccɣel-agi.

Je vous assure, aṭas tikkal i sɛiɣ uguren. Aṭas tikkal, ahat, on m'a accusé, belli, je suis pas naturel. Mais je m'en fous, tuqa ara. Xemmem ayen i tebɣuḍ, xemmit. Mi kem-a ruḥeɣ, ar uxxam-iw, steɛfaɣ. Muhim, j'ai pas touché à l'ordre dans l'église. Ur xdimeɣ ara lḥaǧa icemten.

yiwen d amehbul yiwet ula d tina d tamehbult ala xaṭer ayen texdem akkenni d ayen ur tugad ara tettewwet ur tugad ara ussan-agi ɛeddan bɣiɣ ad ferqeɣ akkagi am qqareɣ deg iḍ ayen i d-yenna lmasiḥ deg luk 18 af le pharisien akked d ɛeccer ad fakk ɛas yes

Ili-k d kečč. Ṭṭilet dagi, mṭilet ma yella ad tafem sin, izmer temcabin, mi ma ten-tafem identik. Ihi nekkni ass-agi ur neḥwaǧ yiwen ad ɣ-d-yini amek ara nɛabed Ṛebbi, neḥwaǧ le Saint-Esprit ara ɣ-iseḥfeḍ amek ara nɛabed Ṛebbi.

As-iniɣ ḥemmleɣ-k. Keččin-as ayen i k-yehwan. Yernu i tuqal lmeɛna n wayen i d-heddren medden. Ur d-tecliɛ ara lmeɛna xaṭer yiwen deg- yiwen deg yemdanen ur ixelleṣ ara fell-i acemma. Lmeɛna keččini teǧǧiḍ lɛaḍima-k, tusiḍ-d ar lqaɛa, tṣubbeḍ-d

Bɣiɣ ad iliɣ d win akni ara izilin d sebba lbarak deg ugdud-ik. Bɣiɣ ad iẓẓifeɣ. Bɣiɣ ad nsitiɣ lɛibad ad berrḥen, ad meǧǧden, ad heḍren f lɛaḍima-k. Bɣiɣ ay tessinzeḍ. Bɣiɣ ay tṣubbeḍ. Ala xaṭer sɛiɣ la tondons-agi ḥemmleɣ ad aliɣ. Mi bɣiɣ keččini ad d-tgerreḍ afus-ik. bɣiɣ ad iṣubbeḍ kečč ɛerḍeɣ aṭas tikkal ur zmireɣ ara ɛerḍeɣ aṭas tikkal ad wennaɣ ur zmireɣ ara ɛerḍeɣ aṭas tikkal ad fehmeɣ ur zmireɣ ara maɛna imar nɛerḍeɣ s tezmert-iw tura bɣiɣ ad ɛerḍeɣ yes-k kečči bɣiɣ afus-ik ad inal tamezgida bɣiɣ afus-ik ad isdermen keččini ara iberrḥen ad ɣlin leṣwar Bɣiɣ kra yesfehmen arraw-ik di tmurt n Lezzayer belli nutni d atmaten belli aɛdaw-nneɣ mačči d taciriḥt d idammen lumeɛna d lerwaḥ akked tzemmar yellan deg imukan deg yinuɣan ugad i yettanstin wid i iɣeṭṭlen Bɣiɣ aṭas ad ak-ten-iniɣ. Mi wissen ma tekfu tudert-agi lqaɛa wakken ad ak-ten-id-iniɣ. Meɛna ak-iniɣ tanemmirt imi i tefkiḍ ass-agi tagnit i wakken ad mmeslayeɣ i warraw yedis-ik. Ad ken-ibarek Sidi Ṛebbi.